Serokê MHP'ê Devlet Bahçelî di civîna grûba partiya xwe de li ser serdana Komîsyona Parlamentoyê ya bo Girava Îmraliyê axivî. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır. Bal kişand ser rola Rêberê PKK'ê Abdullah Ocalan ya di pêvajoyê de û hevdîtina li gel wî weke gaveke dîrokî bi nav kir.
Türk, Kürt kardeştir. Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından birisi. Yek ji muxatibên herî cidî yên pêvajoya TURGEEB'ê Teror Îmrali ya. Ji her yek ji partiya tevgera netewperist, AK Parti û dem Parti, Çûna parlamenteran bo grevê pêşhateke dîrokî ye. Di vê temenê xwe de ez bi merdî dibêjim bila miletê Tirk bigiha aştiyê û aramiyê û teror ji jiyana me bê derxistin bila dawiya me sêdare be. Bizim sonumuz da varsın dara acof.
Rewşa Rojavayê Kurdistanê û hêzên Sûriya Demokratîk, HSD'ê, Weke yek ji kilîlên pêvajoya çareserî ya pirsa kurdî ya li Tirkiyeyê tê dîtin. Lewra Mijar, di hevdîtina her sê endamên komîsyonê ya li Îmraliyê de jî rojeveke sereke bû. Li gorî daxuyaniya Serokayetiya Parlamentoya Tirkiyeyê Ocalan nerînên xwe yên derbarê Sûriyê û peymana dehê adarê ya Hesedê ya li gel hikûmeta Şamê de bi komîsyonê re parve kirine.
Di hevdîtina ku komîsyonê li gel birêz Ocalan kiriye de, nirxandinên girîng hatine kirin ku dikarin bo çareseriya pirsa Sûriyê bibin ronahî, bi taybetî ji bo Bakurê Rojhilatê Sûriyê û bi giştî ji bo tevahiya Sûriyê perspektîvek nîşan daye ku dikare bibe kilîla pêvajoya çareseriyê.
Hikûmeta Tirkiyê jî li bendê ye ku HSD peymana dehê adarê bicihbîne. Her wiha bi kiryar piştrast bike ku li ser Tirkiyê ne gef e. Berdevkê AK Partiyê Omer Çelîk di egera bicihanîna mercên welatê xwe de, sînyalê nerênî dan HSD'ê. Zira birisi ben Türkiye için tehdit teşkil etmiyorum dediğinde Dema kesekî got ez li ser Tirkiyeyê ne gefim divê em vê yekê bi kiryar bibînin, destnîşan û piştrast bikin. Dema me ev yek dît tu pirsgirêk nînin. Dema ku peymana dehê adar ya li gel hikûmeta Sûriyê hat bicîhanîn, ev hêman dê xwe ji gefbûna li ser Tirkiyeyê derbixin û ewên ku beşdarî terorê nebûne Dê biçin û li Sûriyeyê partiyeke siyasî ava bikin. Bi vê yekê jî dê hewl bidin bi awayekî çalak bi wê partiya siyasî rola wan a çalak di siyaseta Sûriyeyê de hebe. Siyasî partîler Sûriye siyasetinde etkin rol almaya çalışirler.
Biryar bû Komîsyona Parlamentoyê roja Çarşemê civîneke taybet li ser serdana Îmraliyê saz bike û Çanda sêkesiya AK Partî, Dem Partî û MHP'ê di wê civînê de encamên hevdîtina li gel Rêberê PKK'ê Abdullah Ocalan û nerînên wî bi endamên komîsyonê re parve bikin.
Lê endama Şanda Îmraliyê ya komîsyonê Gulîstan Kiliç Koçyiğit ji Rûdawê re ragihand ku civîn ji ber bernameya cuda ya Serokê Parlamentoyê û endamên komîsyonê hatiye paşxistin. Ferdi Isak, Rûdaw.